Lle cyfarchion o Sarajevo, dyma lle saethodd Grifilo Prince ar hyd Ferdinand a Sofia yn ôl yn 1914 gan ddechrau y Rhyfel Byd Cyntaf. A ddes e i uno Bosnia gyda Serbia ag arwyddodd e malwod 11 miliwn o bobl. Dwi'n siarad i beth i Gymru, dwi'm yn credu bod

Yy felly ie digwyddiad anferthol a dyna beth mae Sarajevo yn enwog amdano. Yy newydd bod gwedw daith gan ei dalwyr yn yy trafod y peth yn sawl taith wrth gwrs. Felly dyma y darn agorwyd adeiladu gan Awstria. Maen nhw'n hoff iawn o'r Awstria, maen nhw'n ma nhw gwerthfawrogi bod nhw wedi dod â'r tram electronic, yr ail tram electronic yn y yn y myrodraeth oedd yn Sarajevo, dod mewn â system carffosiaeth gwell, er bod lot o waith da wedi cael ei wneud gan Max Maned hefyd, a dim ond enw'r adeiladau mawr hyfryd yma uh, sydd dal yn sefyll. Ond chi dal yn gweld um, bwledi, olion bwledi neu shrapnel yn y waliau, uh, yn ôl sôn at y, y pa fydd pobl i gadw rhain i atgoffa pobl o'r rhyfel, fel bod dim yn digwydd eto, yn ôl falle am y rhyfel yn munud. Um, argyfriadau'n gyffredinol amdan Bodiau hyfryd, pobl hyfryd, hwnnw mor caredig. Mae'r tir mor bert, mae'n jyst yn torri calon rhywun gweld beth ddigwyddodd yma. Just 30 mlynedd o'r pan o'n i'n, wel, yn cofyn iawn yn, yn uh, 20au, sorry, 90au. Um, mae tir mor bert. Mae, mae fel yr yr Mae'r gogledd gwmpas Banja Luka mwy gwastad, mae gorlifdir yr afon na, ond mae'n dlws. Um, pobl yn garedig, Hynny yw, pam ges i y puncture at y mechanic mas, dim yn siarad Saesneg, siarad Almaeneg, dyfa diolch byth, bach yn... Nath e charge 90 marc, sydd rhywbeth fel 40 pint am teiar newydd ar, ar llafur. Uh, a tra, ddim bwriad i fe, gallu fi charge mwy, byddai'n ddim callach, ynddo fe. Um, dwi'n fel 30 menw i pob dyn yn Banja Luka. Oedd hwnna ddim yn wir. Dwi'n weld lle gath e hwnna. Um, Ond yy fi 'di colli dad yn rhyfel gemel a dau blentyn fach oedd yn briod. Dwi bod bywyd yn anodd o ran talu trethi a a prisie pob dim. Wedyn yym o'n i'n gyrru o Banja Luka draw i Pale a Chnws, stopio mewn i dref hanner ffordd jyst i ca'l brêc, ca'l yy diod o ayran fel y iogwrt ma'n yfed 'ma, a bwrec a gadel y mag yna, ddim sylwi nes bo' fi'n doff- dod off y tollborth nesa. Bo fi am bo fi methu talu so gyrru nôl ag yn dal mewn peth. Mae'n wedi bod pont i'n poeni ni jyst cadw fe tu ôl y til. Dos i arian i fi ddiolch am peth achos o'n i mor werthfawrogol. Ond jyst pobl yn garedig. Mae pawb wedi bod yn garedig. Um, mae'n hoff iawn, dwi'n hoffi, un peth dwi'n hoffi am wahanol i, wel dwi'n cael teimlad i'r Balcanau, mae pobl yn, wel, mae'n aml iawn yn hapus iawn gyda'r wladwriaeth. A gyda'r gwleidyddion, maen nhw'n fersiwn thema cyffredin. Ond maen nhw'n fersiwn hapus yn ei diwylliant ei hun, sydd dim ond fwy Bosnian, so does ddim Chinese, Indians a dim byd wrth gwrs. Uh, as dim ond, dim ond pwynt Bosnig, ond mae'n bwyd da, wrth gwrs, gyda dylanwad o'r tymaniad, mae yna spices a stwff, mae'n bwyd blasus iachus. Um, so mae'n bwyd iachus, ond mae'n swn hapus gyda'i Cerddoriaeth chi'n gwrando ar radio wrth gwrs ma' stwff tramor yy Saesneg Americanaidd on' ma' hefyd yn chware miwsig 'i hunen a ma' fi'n timlo weithie yn y Gogledd Ewrop ma' n'w cringe ma' nw'n isie bod yn rhyngwlad bosib basically. Pigo fo 'i hunen. Felly dwi'n hoffi hwnna am yy y Balcanau. Um, am y gyrru'n bleser, mae'n rhewlydd yn Gymraeg. Mae Ewrop, neu mae'n rhaid cael arian, dwi'n troi o'n trigwynt. Mae hen dre nawr, da chael um, at mwy o tymanedd, a wedyn mae'r sgwar draw fyna, os iawn i wyth, draw fyna wedyn. Ond, um, ie, yeah, maen nhw'n... Ie, yeah, mae'n gweld sy'n... Wel, mae gyda rhywun... Mae Ewrop wedi gweld arian ni adeiladu hewlydd yn neis yma. Bydde mwy o arian dod mewn, ond mae dyma lle mae system wleidyddol yn broblem a'n pam ni eisiau gweld pethau fel pan, fel Republika Srpska. Mae wlad i rhannu'n... Mae wladwriaeth i rhannu'n ddwy, Republika Srpska, y Serbiaid, wedyn y Ffederasiwn i Croatiaid a'r Mwslemiaid. O fewn o fewn y ffendir allan ma'n deg cantro ma' dan nhw'n pwere a wrth gwrs wedyn ma' da chi cynghorydd tref neu dinas neu um, maestref neu beth Felly mae'n pethau'n araf iawn a mae'n just lot o gyfle i wleidyddion dwy'n arian. Felly dydy trwp yma bod gwleidyddion yn um, llwgwr ddim yn anwir. Mae'n broblem ag uwch ben hynna gyd mae da chi uwch gomisiynydd Ewropeaidd Mae'r un Almaeneg yn gadael nawr sydd bod yn eitha aneffeithiol. Pobl canmol Padiasson cyn arweinydd y Lib Dems yw bod e wedi ratio pennau cael pethau trwyddo. Felly mae yna arian o Ewrop wedi dod mewn i adeiladu hewlydd a twneli hyfryd trwy mynyddoedd. Dwi'n meddwl faint o dwneli wedi bod trwyddo. Lot wrth gwrs o'r cyfnod Iwgoslafaidd. Ond mae, pan mae chi'n clywed y nonsens yng Nghymru bod chi'n methu adeiladu hewl o deg i gogledd Cymru, a chi'n mynd trwy milltiroedd ac tirwedd sy'n debyg iawn i Eryri. Dim problem, yna mae'n codi lot o gwestiynau am pwy sydd ddim eisiau gwneud stwff blaenoriaeth gwleidyddol yw e. Felly mae'n problem. Um, I sôn am y gwleidyddiaeth, o beth dwi'n gallu gweld, siarad gyda Armin y boi sydd ar daith gyda Ddoe, Saesneg rhagorol dyw e. Yy dyst astudio troseddeg yn y brifysgol i trefnu weithio ym maes yym heddlu a stwff. Ond dwi wedi bod bo' raid chi partner efo pobl iawn i ga'l job yn yr heddlu achos ma'n job da, ma' cyflog da, ma' pensiwn yn dda, chi'n gallu gymddeol yn gynnar. Fel bod e ddim yn perthyn i'r pobl iawn. Yym so ie nawr yn tour guide. Yym. Oedd e'n teimlo bod rhyfel yn gallu digwydd eto, dwi Dim nawr, mae'n ma dal trafferthion nawr. Um, oedd e'n dweud bod ein pobol ni, na beth oedd e'n galw, y Bosniacs a Muslemiad, yn hoffi anghofio stwff. Ond oedd anghofio'r cyflafan yn erbyn nhw yn yr ail rhyfel byd iawn, wneud ddim digwydd eto. Hyn oed fel oedd y rhyfel yn dechrau yn Sarajevo. A maen nhw'n credu, o, oh, wel, bydd digwydd yn 90au, wnaeth yna ddim digwydd eto. So ddim yn credu bod rhyfel yn anorfod, a sicr ddim yn y dyfodol agos, deg, pymtheg mlynedd, ond ydyn ti'n meddwl, falle ar ôl pymtheg mlynedd, wel, pwy a ŵyr, achos hynny, mae'r rhaniadau dal yna. Ond ydyn ti'n meddwl, dyw Serbia just byth yn mynd i dderbyn bod nhw ddim yn rhan o Serbia. Um, a wedyn, ie, yeah, mae ma, ma, ma yna rhyfel yn mynd i fod mynd i fod yn briodas yn y dre, fel sawl person yn cario tisw blode i gwisgo'n ffurfiol sy'n rhywle mae'n awgriodas neu priodasau. Um, felly oedd e'n teimlo bod rhyfel neu rhywbeth yn mynd i digwydd, to, ddim yn gallu dweud. Ac um, mae'n anwers, dwi, mae dysgu, dwi hanes ddim yn stopio. A ni dysgu nawr bod chi ddim yn angen un Trump Neu un Hitler neu un Putin, ond mae popeth yn newid. Felly oedd e'n teimlo bod, ie, yeah, bod yna bosibilrwydd bod e rhywbeth felly yn digwydd wrth gwrs. Wedyn mae... Fe gen i wedi cymryd dreif o gwmpas Sarajevo. Mae e fel Belfast, a mae'n syldanol hynny yw. Mae yna y dwyrain Sarajevo sy'n actually yn gorllewin uh, ardal Serbaidd, ond eisiau gael yn dwyrain achos bod hwnna'n bwysig Serb- ochr dwyrain wlad Serbia. A chi'n croesi'r ffin anweledig a chi yn Republika Srpska. Um, a mae baned i Serbia yn bob man, mae sgrifen yn Cyrillic. A mae fel teithio o Dyma, Eglwys Newydd mewn i Llandaf ydy fe. Hynny, dych chi, dych chi ddim yn mynd i weld rhagor o ardal gwmpas y maes awyr. Mae hanna fe'n ffederasiwn, mae rhai o fe yn Republika Srpska, a mae jyst yn sorfdanol i weld hynny. Um, So ma, dydy peth ddim di mynd i ffwrdd de, a byddai'r prosiad yn Herzegovina yn hapus iawn i muno gyda Crosia. Gyda peldroed, mae'r Bosniacs wrth i bodd bod yn trwy'n wneud cwpan y byd, mae hwn yn beth mawr a pawb. A dych beth, mae'n gyd na gwybod am Gymru a Crosia ni, felly am unwaith wedi cael unrhyw drafferth esbonio bod fi'n Gymro. Um, ond wrth gwrs, dydy, dydy'r Croats o Serbia ddim yn chwarae i tîm Bosnia, maen nhw eisiau chwarae i Crosia neu Sori i Serbia sydd wedi bod yn gryfach yn y gorffennol a nawr yn ôl Armin maen nhw'n dweud bod nhw ddim wedi cael gwahoddiad i chwarae i Bosnia. Dydw i'n annog wir, mae'r Ffederasiwn Pêl-droed Bosnia wedi dangos y gwahoddiadau i bobl i'n unol gyda nhw i chwarae. Um, felly, ia, yeah, i fod portbas, mae tîm bach fel Iwerddon, mae'r ma Llyfr Catholig yn ar cyfan yn cefnogi'r Werdiniaeth a Protestanydd ar y cyfan sy'n cefnogi'r Gogledd Iwerddon. Mae'n ma tebyg fan hyn lle mae'r

Fi eisiau cyfnewid, digon o lefydd cyfnewid e, twll yn y wal. Um, o'r maes awyr, os chi'n dod yn hwyr, wedyn si taxi yn gem euro, jyst talwch e. Os, on, os oes bus i gael, mae bus yn 5 marc sydd wedi fel 2 bint, 2 bint a hanner. Felly, a sydd pob hanner awr, mae'n cyfnod hanner awr i mewn i'r ddinas. Felly, ia, hwnna ydy'r opsiwn orau, os yw'r arian da chi, os, os yw'n ystod dydd. Felly, ie, yeah, dyna Fy amgylchiadau i o Bosnia, gwlad brydferth iawn, lle fyddan ni ddim wedi mynd yna, ond dwi'n falcus i llefydd fel Zenica sy'n llefydd cyffredin lle mae pobl actually'n byw. So, mae yna berig bod chi'n mynd i Sarajevo sy'n dwristiaeth iawn yn canol a cael camargraff a wedyn bod chi hefyd yn mynd i Mostar sy'n drws yn y ddau le arall. Ond son i'n fraches i'r llefydd yna. Mae yna llefydd mwy o natur yn rhan. A ni'n gweld yn gyrru lawr i Mostar, bod yna caiacio'n bosib ar yr afon yna. Felly mae hwnna i gael hefyd. A i os oes diddordeb gyda pobl yn byd natur yna, hynny yw, mae yna, mae yna literally eith a bleidied ag uh, moch, uh, moch gwyllt yn ei baedd. Yn rhedeg o gwmpas y festival 'ma yym a cwpwl bach o blant 'ma hefyd so beth dwi'n chwilwares. Ond yy ie, falch iawn bo' fi 'di bod 'ma. Yy diddorol iawn iawn. A gawn ni weld beth sy'n digwydd i'r ffinie fel gyda Transnistria a Moldova bydd yn siŵr do' mewn i rhan o Moldova dwi'n credu ond gawn ni weld be' digwydd yy digwydd i'r Rhepublic of Srpska. Falle rhywbryd yn dyfodol bydden nhw'n ymuno gyda Serbia neu ddeall rhan o'r wlad, dwi'n gwybod. A mae'r derydiaeth yn erbyn e. A fe siarad rhywbeth horrible fel cyflafan arall. Iddo chi cyd-destun hynna, fydd yn siglo Ewrop, ond gobeithio neb gan ddim o hynny, dim jyst yn werth uh, marwolaeth. Reit, felly, gen i o Sarajevo i'r uh, tawel, uh, mae'n bod i Sadwn,